A Ber nino matir ma myero akwany karata me pwoyo Acholi weng ma tye i lobo mo keken alegi ni jol mota lutuwa calo kakana amyero awac ni otim wa kica wan aryo kani wan ki pi Lonson otim wa kica pi gin matin dogwa. ma waco i cwer cwiny ma gwok ongeng ma odoto cak oremo tye ka yelo kwede bocwa macalo boc ni gutim oweko tin dogwa obecer ci olego wa lega otim kica pi leb ma tin wek iwaco manonok marep rep. Pen pe owaco leb mada, owaco me leb mogo marep rep calo te dani gi, nya dani gi. Eni me leb marep rep ba, mo ayero ya tino can. Now, mm, nongo yam atini watamo ni pe wayero can. Watamo ni nongo bene pe walok i yamo. Pien nongo wamito gin ma kati i yamo obed gin ma pwonyo kaka culo lok. Ci watamo ni, Kit ma laceng ca nindo abicel wapwonyo can, waneno ni nindo abiro can oloko i komwa. Ni, wun wuneno lutino awobe aryo-ni, gin aye tim ma boc mig oyubogi me tongo wi dano, gin aye otong tong. Eka inongo latel mo omiyo ilok komgi botgi, dok en macalo ocan bad news itye ka yenyogi. Ocan, amito awacci lok acel aryo, pe wabiyeti. Baba obipwonyi tin a nino me lacen, ya bitin nindo abungwen yo nino mo tak in iloko lok mo i komwa. Leb ma labista owaco-ni, abacada owaco-ni, wabiwaco makato eni, kilone agubedo pek. I, i acoli labista. I actually ka apoyo apoto i dog gangwu ma dong apoyo apoto i dog gang mumako latin acel actually kwanyo latin eni gineno yo me konyone ci gitero bot ajoka ka gitero latin eni bot ajoka ma ajoka otemo kwe ci gitingo gitero bot latic pa Lubanga mo ka latic pa Lubanga otemo kwe ma gin eni macalo apoyo ni pe a i kom latin eni ci mine ki wone ki kakane gitenyo ci lapoyo ero wot

Bad News Ochan, Ibineno atir keken ka lok maber i komi, nino me lacen ibiwinyo leb maraco. An atamo ni alok tin wan ga Ambassador La Vista ni wan wape ka lworo in dok bene wape ka kane. Wan watye ka yenyi ka in itye yenyowa. Wan lubiacara wawoto ka mo keken ka icomo i koma kite kena yam meri bok ci. An pe abiloko gum ento ipo ka opipiro tye i kayi. ci atamo ni waciki pi nino matin. Lapoya mo eke mi nen opo ma pe yelo dano, i i acoli ki wee pe yel, be pe go pe dong. Ento lapoya mupo ma dok tingo laduk goyo dano, yelo dano, yelo mon pa dano, yelo co pa dano, yelo lutino pa dano, lapoya eni gineko. Ci ocan omito wawac-ci ni mapua lwo, waneno ni in itidi. Waneno ni pwod anyimmi nongo tye, nongo myero ikony meni ki woru. Ento waneno pe ibikonyo meni ki woru pien iroyo wi soket marac. Wan pe wakane, an pe alwor bene doki twatwal kit ma ibyeko-ni. An atye araba. Ah, Ochan, awinyo iwaci ni itye ka yenyo wan. Ka onongo iryek, wac ka ma in itye iye. wek tinni ao wa kama in itye iye ka iryek waco ni an lapwa pwa pud opoto wiya manyen nyinga kilwongo ni Ocan ajoka otemo yubo pwona ni kwer pasta otemo lega kwer wiya ci apwoyo ni anongo ni tera kama rac ayot lok dong i kom ngat pe aloko i kome ci kaka macalo acholi timina kica dong an arwenyo ada ci an abino boti Ka ipyeli piny, agoyo me adwodi caji ma marep rep marep rep odo abico dok abico dok kede piny me marep rep me miri pwony pien i acwali ka latin mo obalo iketo piny igoyo adude yab agoyo adudi odo abic pe bakato ci wek ni en ma lacen pe bedo alok i kom ngat ango. Adit loyi. Nino ca aciki awaco ni ngat ma nen dit kati ngat ma nen loyi ki cene ki dong ineno ngati nining tek inen ngat ma dit ma loyi kiti ki ciling mire iworo pien ka itemo mistake mo i kome ni pe tweyi lal i buc ci an aloyo can an aloyi gin mo keken kono i kwan kono i cente kono i ryeko anywali kono i ngo Aloi ocan pi lonyo cone mene loi gimo keken ki an pe te mis tego me tele keda an dano marac kit ma dong iye me tele ki an ni kit ma iye me tele ki pi lonyo cone lok mo pe wac ka ma in iye an ati gulu anongo i cinia kwota gango me caro tye pa bor. Diton ikome bene pe ni kono dok eoyo babola ki dok kono i caro mere an ka mo keken ma an tye i dye citi i dye gulo an tye i dye citi kikome.